Үтүө күнүнэн! Бүгүн ааҕар балаҕан күнүнэн күндү кинигини ааҕан таптааччылары, библиотекардары эҕэрдэлээн туран бу тайга таайыллыбатах таптала диэн Надежда Егорова Намылы, Иннокентий Попов оҕуруоттаах кинигэлэрин ааҕан, сэргээн, дуоһуйан, киинэ курдук көрөн олорон аахпыппын быстах Кыратык сэгэтэн ааҕарбын көҥүллэ. Виктория кэргэнэ барыаһаттан дьиэтигэр тэһиимээри гынна. Биир ардахтаах киэһэ аһара соҕотохсуйаары гынным. Любаны ыҥырбыт киһи дуу, кыратык сэлэһэ түстэххэ туох баарый? Сериалбын сарсын да хос төнүннэрэн көрүөм буоллаҕа, дии санаата уонна түлүпүөнүн үрдүгэр түстэ. Любата хата ардах түһэ туруорар кыһаллыбата кэлиэх буолан сөбүлэстэ. Дьиэлээх хаһаайка ыалдьытыгар туга астыыр толкуйугар түстэ. Соҕотох буолан улаханнык астамматаҕа дараатта. Пицца тастыахха, онно-манна сакаастыы сатаабакка Бэйэ астаабыта быдам минньигэс уонна тотоойу буолуо дии санаата уонна холодильнигыттан оҕуруот астарын устаталаата. Сотору Любата хас да суумкалаах киирэн кэллэ, остуолга оҕуруот аһа арааһа тэлгэммитин көрөн олус үөрдэ уонна «Вика, чааһынай дьиэҕэ көспүккүт биллэр эбит, оҕуруотуҥ барыта бэйэҥ илиигэр, даачада наада табыах, элбэх саҥалаах дьүөгэтэ кутан симэн кэбистэ. Оннук буоллаҕы-ы, таас дьиэбитигэр кыыспыт кэргэнинээн хаалбыттара. Куоракка мас дьиэлээх диэн дьол эбит, диир Люба. Сыттыын-ымардыын атын, кылаабынайа, үөһээ ыалларын кырааннарын саппакка ууну ыытыахтара диэн куттал аны уһуох. Этэр эттэҕинэ ыалларгыт үйэлэрин тухары эрэйдээбиттэрэ. Дьиэлээхтэр бэйэлэрэ олорбокко наар дьоҥҥо уларсыкка биэрэллэрэ, хата быйыл атыылаа, дьоһуннаа ыал кэлбит диэн кыыһым үөрэ сыдьаахтыыр. Чэ бээ, атын дьон хааллын. Германыҥ Намҥа тахсан төһө бэркэһинньэн сылдьар? Намҥа да. Дойдутугар илин эҥээргэ тахсыбыта. оо дьүөгэ билбэккэ олороохтуугун дуу сураҕа намҥа тахсыбыттар үһү ээ люба үөннээх поэтик дьүөгэтин диэки көрөн ылла намҥа да кимнии виктория муорустаах ыстакаанын мүччү тута сыста бу кыыс тугу эрэ буккуйаҕын ээ чэ чэ Саҕалаатым дэтэн баран үүрүллүөм. Кэргэҥҥин өссө аэропорт таһынааҕы маҕаһыыҥҥа ас атыылаһа сылдьарын көрбүттэр. Массыынатыгар биһиэхэ соторутааҕыта аутсорсинан дьиэ сууйа кэлбит кыыс олорор үһү. Билигин дьахталлар хобугунаһыы бөҕөлөр. Ордук хамнастары кыан үрдэттэрбэтэх дьахталлар абатыйаллар. Ханнык эрэ дьиэ сууйааччы кэлэн киһибитин илдьэ барда дэһэллэр. Люба, тугу-тугу кэпсиирим буолла? Герман хайдахта оннук буолан хатаммат? Массыынаҕа атын дьахтар көрбүттэ буоллахтарына, баҕар аараттан олорсубут аргыс буолуо. Айан аргыстаах буолар баҕайыта. Оо, билигин да кэнэҥҥиэн, чэ буолла. Киэҥ көҕүстэниэххэ наада. Ол ханнык эрэ ааһан иһэр дьахтар аайыттан Германы олоҕун алдьатыа суоҕа. НДУ-УОК түһүмэ. Аралдьыйа түһэн баран төннүө буоллаҕа. Люба өс саҕа буолла. Бэйэҥ да иһиҥ-таһыҥ биллибэт тоҥкурууҥ киһигин. Эр дьону билбэккэ дылы. Люба, түксү. Виктория остуолуттан ойон туран төлөпүөнү үрдүгэр түстэ. Илиитэ салҕалаабытын кистээри дьүөгэтигэр кэннинэн турда. Төлөпүөнэ эппиэттээн да бэрт. Кэргэнэ барбытын сарсыныттан бассаапка да киирэ, киирэ сылдьыбатах. Мин буоллаҕына дойдутугар сылдьар диэн олох тулахаҥҥа урбатаҕым. Кини курдук төлөпүөн доҕордоох киһи араарбыта дьээбэ эбит. Герман хара маҥнайгыттан албыннаабыт, тыала суох хамас хамсаабат. Намҥа бардым диэбитэ буоллар, мин токко олоһорбун билэр буоллаҕа, дии саныы турда. Оччону истэн баран тоҕо тыл аҥаарын да быктарбатаххыный? Дьон олоҕор орооһукпун баҕарбатаҕым. Люба ыалдьыттаан бүтэрин биллэрэн хомунан барда. Нам бу турар дии, тахса сылдьан бэрэбиэркэлээх хараларыттан харба ээ. Ыалдьыта хол кутуйа хатыһатыһа аҥарбыта сытыы кымньынна сырбаппыттыы илиннэ. Хараларыттан харбаа буолан, уоруйахха дылы. Кистээбит буолла да уоруйах буолбакка, Хата ити ситэһиэбэтэх писа миэхэ биэрэн ыытаҕын дуо? Мантан киэһэ тугу да астаммат инибин, эйиэхэ кэлээри дьиэбэр да киирэ сылдьыбатаҕым. Люба тахсарааҥҥы сирэйин-хараҕын көрүнэн үтүөмсүйэн ааста. Кини обургу айаҕын саба туппаккын. Харыларыттан харбаа. Кэбис. Оннукка тиийбэтэх киһи. Дьэ бу кэннэ геройдарбыт дьылҕаларын үүтээҥҥэ соһуччу көрсүһүү түгэнин киһи таайа, сэрэйэ сатыыр. Бу таптаал Айылҕа кэрэ көстүүлэрин олус арылхайдык, кэрэтик суруллубута киһини үөрдэр-тардар. Бу сэһэн күүһэ өссө онно дьаһаныыбын. Дьэ, күндү ааҕааччы, бу кинигэ таптал эрэ туһунан буолбатах. Олоххо араас моһоллору, түгэннэри, сыыһалары, халталары хас биирдии киһи сыһыана көстөр. Ол туохха диэххит. Кинигэни аах, таптал таабырына хайдаҕын таай.